עס האלט מיט די משנה דף סמ ט עמוד א', לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום און די מאן דחודש דורך ספאנסער רבי עקיבא קוזעלניק, לעילוי נשמת זיין באבע מרת פייגא בת רבי ישראל חיים עליו השלום. אין די פריערדיגע פרק, דף סמ א עמוד א', האט די משנה געלערנט א תנאי פון שמירה, וויין וואס א איד האט געמאכט אין די פאבריק פון א גוי, מ'האט מתיר געווען די וויין פון די גוי, און וויאזוי דארף מען, וואס דארף מען טון מען זאל נישט מורא האבן, קען זיין ס'דא עפעס א מג א נוכרי, ס'איז געווארן יין נסך, וואסערע שמירה דארף זיין? יעצט גייט מען רעדן סלייטלי דיפרענט, עובד כוכבים שהיו מעביר עם ישראל כד היין ממקום למקום, די איד גייט מיט אלס משגיח, די גוי שלעפט די פעקלעך, די גוי שלעפט די וועסעלס, די גוי שלעפט די פאסן, די איד לאזט איבער די גוי, און די גוי וואטשט די וויין ווי לאנג קען ער אזוי טון איט שורנט בי ע פראבלעם איז אזוי אם היה בחזקת המשתמר אויב סאיז געווען א חזקה אז מסתמא האט ער נישט מנסך יין געווען אין אדער ווארדס די איד האט אים נישט געזאגט ער גייט אוועק ווייט אויב אזוי ציטערט די גוי יעדע סעקונד קען זיין ער גייט צוריקומען איטס נאון אין הלכה סירקלס אלס מרסס האט מורא מיתה איז די וויין מיתה, סאו מאטש סאו אפילו בשתיה, נישט נאר למכירה נישט נאר בהנאה, נאר אפילו לשתיה ממש. אבער לאמיר מדייק זיין, ס'איז מיתה דאס מיינט ס'איז בדיעבד, לכתחילה זאל מען נישט לאזן קיין וויין ביי א גוי אפילו בחזקת המשמר. און מ'זעט פון דעם אז דאס איבערלאזן א גוי'טע אינדערהיים, לאזן פלייש, לאזן וויין, אפילו מ'איז יוצא ונכנס, ס'איז טאקע דא די חזקה פון מערסערס, אבער די רמא זאגט קלאר, סטריקטלי בדיעבד, ס'איז נישט קיין לכתחילה'דיגע זאך. יעצט, אם הודיעו, אויב די איד האט געזאגט פארן גוי שי' מפליג אז ער גייט א ווייטע פלאץ, איז אפילו די וויין איז פארמאכט, און ער ווארט דארטן גענוג לאנג, טרי סטעפ פראסעס, נאמבער וואן, כדי שיסתום, די גוי האט צייט צו מאכן א לאך אין די שטאפער, נאמבער טו, ויסתום, ער קען עס אנפילן, ויגוב, נאמבער טרי איז ס'גייט ווערן פארטריקענט, די גאנצע לאך וואס פון ווי האט ארויסגעקומען די וויין גייט זיין פארטריקענט, איז די וויין אסור בהנאה, וועלכע האמורא קען זיין ער האט עס מנסך געווען פאר עבודה זרה. רבי שמעון בן גמליאל אומר עס מיקל אביסל און ער געבט א לענגערע צייט, די וויין גייט נאר זיין אסור אויב כדי שיפתח את החבית ער גייט אויפמאכן די פאס, ער גייט מנסך זיין, ויגוף ער גייט ברענגען א גאנץ אנדערע קאווער א פרישע סיעל, וסיגוף און ער גייט פארטריקענען די נייע דעקל. אבער טאמער איז געווען די קלענערע שיעור, די ערשטע שיעור פון די תנא קמא, דאס הייסט מאכן א לאך, מנסך זיין, אנפילן די לאך און פארטריקענען, האלט רבי שמעון בן גמליאל דאס וועט נישט זיין גענוג צו אסר'ן, רבי שמעון בן גמליאל האלט דער גוי ציטערט צו מאכן א לאך און עס אנפילן אפילו אויב ער האט צייט פאר דעם, ווייל קען זיין מען וועט קענען באמערקן, מען וועט קענען זען א חילוק אין די קאלערס צווישן די פלאץ ווי ער האט געמאכט דער לאך צו די רעסט פון די שטאפער. קומט אויס כדי מנסך צו זיין דארף דער גוי אוועק נעמען די גאנצע דעקל, און מען קען עס נישט אוועק נעמען וויטאוט קרעקינג די סיעל. אויב אזוי איז נאר אסור טאמער ער האט געמאכט א נייע דעקל און ער האט עס אינגאנצן געסילט. זאגט די משנה א סימילער פאל, המניח יינער בקרנו בספינה, א איד לאזט איבער זיין וויין מיט א גוי, די גוי איז דער בעל עגלה לאמיר זאגן אין א וואגן אדער אין א שיף א קאפיטאן, והלך ליה בקפנדריה, דער איד איז געגאנגען אויף א שארט קאט, אפילו נכנס למדינה ער גייט אריין אין דער שטאט, ורחץ ער גייט אריין אין דער שוויץ, ער פארברענגט דארטן א לאנגע שטיקל צייט, א שיין שטיקל א שיין פארציע טשולענט מביאה ליל שישי, איז די הלכה נאך אלץ מותר, פארוואס? ווייל די גוי האט קיינמאל נישט געוואוסט ווי לאנג די איד גייט נישטא זיין, און ער ציטערט צו טאטשן די וויין ווייל קען זיין די איד גייט אריין קומען אינמיטן ער וועט פארלירן זיין דזשאב, אבער אויב אם הודיעו שהיא מפליג די איד האט געזאגט פארן גוי איך גיי זיין דארטן א לאנגע צייט גענוג לאנג כדי שישתום, די זעלבע מחלוקת ווי פריער, די גוי קען מאכן א לאך, ויסתום ער קען עס אנפילן, ויגעוו ער גייט עס אנפילן, ער גייט פארמאכן די לאך, ויגעוו עס גייט ווערן פארטריקנט, מען גייט נישט קענען זען די ווי מען האט גענומען, האלט די תנא קמא. דעמאלס איז דא א פראבלעם פון יין נסך, טאמער עס איז געווען ווייניגער פון דעם איז נישטא קיין פראבלעם פון יין נסך. רבי שמעון בן גמליאל אומר, די וויין גייט נאר זיין אסור די גרעסערע שיעור, כדי שיפתח זאל עס קענען אויפמאכן עס אין חביות, ויגיף ער זאל מאכן א נייע דעקל, וסיגויף ער גייט עס פארשטאפן מיט א פרישקייט די גאנצע נייע דעקל וויל בי ריפלעיסד. די דריטע סימילער פאל, א נניח עובד כוכבים ביי חנות, די איד האט א סטאר, לאמיר זאגן ער האט א וויין געשעפט, און ער לאזט איבער דער גוי זאל וואטשן, שטיין ביי די קעש רעדזשיסטער ביז ער קומט צוריק, אף על פי שיוצא ונכנס, דער בעל הבית קומט און גייט, ער ווייסט נישט ווען ער קומט, ער ווייסט נישט ווען ער גייט, איז די וויין מותר, ווייל דער גוי האט נישט קיין אנונג ווען ער גייט קומען, איז דא די מרסס, ער האט מורא אז קען זיין דער איד גייט אים פאקן טון מנסך זיין די וויין, אבער ווען מודיע איז שוין מפליג אויף באבוסע האט געזאגט פארן גוי זאלסט וויסן איך גיי זיין אוועק פאר דריי שעה, געמאכט אינג אויפן געשעפט אויב אזוי האט ער פלענטי צייט כדי שיסתום, צוברעכן די סיעל מאכן א לאך ויסתום עס אנפילן זאגט די תנא קמא והי' גויף און היז גאנע סיעל איט לאמיר זאגן מיט וואקס אור פילינג וואטעווער איט שוד בי. רבי שמעון בן גמליאל אומר ניין כדי ס'זאל זיין נאס דארף זיין א גרעסערע שיעור כדי שיפתח את החבית עס זאל אוועקנעמען די שטאפער ויגוף עס זאל מאכן א נייע שטאפער וועסטו גויף און עס אזוי סיעלן אזוי פארטריקענען האט מען געהאט דריי סימילער פעלער, די זעלבע מחלוקת, תנא קמא, רבי שמעון בן גמליאל, וויפיל איז די שיעור וואס מען דארף זיין באזארגט וועגן יין נעשה? די פערדע פאל, און דא איז נישטא קיין מחלוקת, היה אוכל עמו, ער האט געגעסן מיטן גוי אין א רעסטוראנט על השולחן אויפן טיש, אדער ביי זיך אינדערהיים, והניח לגינן על השולחן ולגן על הדלבקי, ער האט געלאזט וויין באטלעך אויף די טיש אדער אויף די ברעיק פראנט לאמיר עס רופן, פארמאכטע פלעשלעך אפילו, אויפן טיש, אדער אויף ברעיק פראנט, אין די פרידזש, וואטעווער איט שאד בי. והניחו, דער איד האט איבערגעלאזט די גוי דארטן אליינס, ער איז אריינגעגאנגען אין ספרים שטוב פאר א מינוט, ויצא און ער איז ארויסגעגאנגען, איז מה שעל השולחן איז אסור, ווייל די גוי האט נישט מורא צו טאטשן עניטינג אויפן טיש, די אידן האטן דא מורא צו קומען דזשוינען פאר א סעודה מיינט עניטינג אן די טעיבל איז עוועילעבל פאר די געסט קען ער מיט א ברייטקייט אויפמאכן צומאכן, מה שאין כן שעל הדלבקי וואס איז דארטן אויף די ברעיק פראנט אדער אין די זילבערשאן, מיט איז עס מיט איז, סינס איט וואזענט אן די טעיבל, איט וואזענט מענט פאר די געסט, איטס פאר שאו פורפעסעס אנלי, קיין עירוב סלולי קודש אין ואין אני ברשות להשתמש בהם אלא לרצון בלבד, אויב אזוי גייט די גוי נישט טאטשן דארפסטו נישט מורען פאר יין און נסך. באט ואם אמר לו, טאמער די איד זאגט אים וויין גייט ער אויס זאגט אים, הוה מוזג ושוסה, קענסט אנגיסן דיין כוס קענסט טרינקען, פיל לייק יו אר עט האום, אף מה שאלה דלבי כי עשה אפילו וואס ליגט דארטן אויף די זייט איז אויכעט אסור, ווייל זינט ס'האט אים געגעבן דיע עקסטרע ווערטער האט ער געזאגט קענסט נעמען וואס דו ווילסט, האט ער די גאטס און די חוצפה צו צו גיין צו די זילבער שאנק און ארויס נעמען די טייערע פלאש, און ממילא וואס גייט זיין די הלכה? חביות, פסיכות, די אפענע פלאש די חסירות, אפילו אויב די איד איז ארויס פאר א רגע, סינס די גוי איז א מחותן האט נישט מורא צו טאטשן, דארף מען חושש זיין פאר יין נסך? סתימות מיתרות, די פארמאכטע גייען זיין מיט חוץ, טאמער דער שיעור גייט זיין און לאמיר זעהן ווער ס'וועט געדענקען וועלכע ווער זאגט דער שיעור, כדי שיפתח ער זאל עס אויפמאכן, ויגף ער זאל מאכן א נייע דעקל, וסיגוף און עס אזוי סיעלן, ממש אזוי ווי ר' שמעון בן גמליאל. סאו דא זעהן מיר ביי די ספר פון די משנה האט די משנה אנגעכאפט פאר א לשון סתומה, אזוי ווי שיטת ר' שמעון בן גמליאל די לענגערע שיעור, נישט סתם מ'זאל מאכן א לאך אנפילן די לאך און סיעלן, ניין, ריפלעיס די דעקל, מאך א נייע אנצילער. נאו דער מוזיק ווישויסער זאגט אים פיל דיך אינדערהיים קענסט טרינקען, באמת געבט ער אים נישט מער רשות נעמען וויין פון אנדערע פלעצער האט ער אים גארנישט געזאגט, ער האט אים גארנישט געזאגט עקסטער קענסט נעמען פון די ברעיק פראנט, אבער יוסי האט צוגעלייגט עקסטערע ווערטער וואס ער האט נישט געדארפט זאגן ווייל וואס ליגט אויפן טיש, האט ער, ווייסט די גוי האט אים עוויידעד ער קען טון וואס ער וויל, ער האט צוגעלייגט נעם קענסט דיך אנטרינקען וואס דו ווילסט, פילט די גוי די גאטס ער מעג נעמען וואס ער וויל אפילו פון אנדערע פלעצער, און עקספעשעלי אויב ער גייט אים זאגן פיל לייק עט האום גייט ער זיכער נעמען וואס ער וויל, ער האט זיכער צוגיין צו די פרידזשירעיטער, ער האט צוגיין צו די ברעיק פאנט אויפמאכן א פלאש, ער קען דאך טון וואס ער וויל, אבער מען זעט פון דעם ווען מען זאגט דיע ווערטער האט ער פארלוירען די חזקה פון מערסעס, איינמאל ער לייגט צו די עקסטרע ווערטער איז האט ער פארלוירען די חזקה פון מערסעס, איז פשוט ווען סדא א גויטע וואס קלינט אין די הויז זאל מען נישט זאגען יו קען טעיק עני פוד יו וואנט פראם די פרידזש, פיל ארום, נעם וואס דו ווילסט, ווייל טאמער יא האסטו א ריעל פראבלעם, א ריעל חשש אז ער גייט נעמען און טאקע קאליע מאכסט ווארסט נישט און עס אלמא מנא עיין אן די חזקה פון מערסעס יו האוו א ריעל פראבלעם. ווייל בדרך כלל ווען מען נעמט אריין געסט אין שטוב זאגט מען אזא סארט לשון, נעם וואס דו ווילסט, דא ליגט די טשולענט, דא ליגט די קעיק, דא ליגט די סאדע, דא ליגט די וויין, נעם וואס דו ווילסט, פיל דיך ווי אינדערהיים, דאס איז זייער א ברייטע לשון, זייער א געשמאקע לשון, אבער ר' אביגדור מילער פלעגט זאגן אז די ערשטע זאך וואס מען דארף ווייזן א גאסט איז דא איז די בית הכבוד, אסאך מאל מ'איז אזוי וועלקאמינג, מ'איז אזוי ברייט, און קען זיין דער מענטש פארט יעצט פון דריי און א האלב שעה און ער פילט ממש ווי ער גייט פלאצן און ער שעמט זיך צו פרעגן ווי איז עס, די ערשטע זאך זאגן פעסיליטיס אר רייט אווער העיר, פיל פרי צו גיין, דא איז די שאוער, די וויכטיגע זאכן, און נאכדעם גרייט צו די רעפיר פאר די מאכער, קענסט אים געבן אלע עסן וואס דו ווילסט נאר. ווייל אונז האבן געלערנט אין די רישא פון די משנה, אויב די איד, אונז האלט מיט סמך טעסטעל מיט די אלף און מיטן דאמר, די גמרא, אויב האט מען די איד האט געלייגט די, האט געלאזט די גוי דארטן בחזקת המשתמע, ער האט געלאזט די וויין דארטן, מסתמא איז עס אפגעהיטן, ער האט אים נישט געזאגט פאר ווי לאנג ער גייט אוועק, דארף מען נישט מורא האבן דער גוי האט עס מנסך געווען. פרעגט די גמרא, היכי דמי בחזקת המשתמע, וויפיל צייט קען ער גיין און נאכאלץ זיין אונטער די חזקה אז מסתמא האט די גוי נישט געפאטשקעט? אקעי די תניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא אין מסכת טהרות תוספתא מ'רעדט דארט וועגן שמירה פון טהרות פון א עמארעץ אונז ווייסן א עמארעץ איז מסופק מטמא ווי אזוי קען מען זיין פראטעקטעד סאו הרי שהוי חמורא ופאה עליו היינטיגע צייטן וואלט מען געזאגט די טראק דרייווערס מיט די מענטשן וואס לאודן די טראק סאו די וואס פילן אן די אייזל מיט די וועגענער מיט די סחורה טענה'ן טהרות זיי האבן געטראגן פרוכט וואס זענען ריין פון איין פלאץ צום צווייטן אפילו היפליג מען יוס מען מיל איז אוועק געפארן לענגער ווי עס נעמט צו גיין מיט א מיל, צו רויס אויף טהרות זענט זיין טהרות מיט א חזקה, מסתמא איז עס ריין, און אפילו ערליכע אידן וואס זענען נזהר בטהרות פעכילן קען עס אויכעט עסן מיט א רואיגקייט. אבער אויב האט איר געזאגט ואם אמר להם האט ער זיי געזאגט פאר זיי גייען אוועק, לכי, גייטס גייטס פארטס ארויס, ואני בא אחריכם איך העל שוין נאכקומען מיט ענק, דעמאלס כיוון שאין את עלמו עיני מהם, וואנס הי איז אוט אוו סייט, טו ראוס אוו טמאות גייט מען אננעמען אז די הארץ זענען טמא. זעה מעל קאפאלן פון די ריישא פון די ברייתא, ווען די בעלבאס זאגט זיי נישט פארדעם ווי לאנג ער גייט גיין, איז עס קאנסידערט בחזקת המשתמע, עטליסט פאר א מילא אדער מער, דאס איז געווען די שיעור וואס מען האט דא געזעהן מענטשענט. פרעגט די גמרא מאי שנא רישא און מאי שנא סייפא. נאר געווענליך זאגט מען וואס מיינט מיינט מאי שנא רישא און מאי שנא סייפא, וואס איז א חילוק צווישן די ערשטע פאל און די צווייטע פאל? אבער רשי איז דא מסביר, דא מיינט עס וויאזוי גייט העלפן דאס וואס די טהרות זענען געווען בחזקת המשתמע אז ס'זאל נישט זיין טמא, אונז זעהן מיר אפיציעל ווי די מענטשן לייגן אריין די הענט אין די פוד בעסקעט, זיי טאטשן די פרוכט, אויב אזוי וואלט עס זיכער געדארפט ווערן טמא, וואס הייסט חזקה? חזקה קומט נישט דא אריין, ווען מ'רעדט וועגן שמירה, שמירה פון נגיעה, ווען. מען טאטשט עס נישט, קענסט זאגן אקעי איז בחזקת שמירה, ביי וויין די פאס איז פארמאכט מסתמא גייט די פינגערס נישט אריין גיין אין די פאס ממילא איז עס ריין, די גאנצע חשש איז נאר טאמער מען האט עס אויפגעמאכט אדער נישט, אבער ווען מען רעדט וועגן א באקעט פון פרוכט, א אפענע באקס, מען לייגט געווענליך ווען מען טראגט א באקס אויף די פלייצע יא לייגט מען ארויף די באקס אויף די שאולדערס און מען לייגט ארויף די האנט פון אויבן און די האנט גייט אריין גיין אפיציעל אין די באקס, וואס איז שייך, מ'טוט אזוי בפעסיוו, וואס איז שייך שמיר, וואס איז נישט שייך קיין מיר ס'זאל זאל מורא האבן, וואס איז שייך שמיר פון דעם, היות ער טאטשט עס אפיציעל. אמר ר' יצחק, ריישא דריישא רעדט זיך, ביטע מען מטהר חמוריו ופעליו לכך, ער מאכט זיכער, ער זאגט איך וויל פארקויפן פאר כהנים, איך וויל פארקויפן פאר ערליכע אידן וואס זענען נזהר בטהרה, ממילא אויב דו ווילסט האבן א דזשאב, מוזטו גיין אין מקווה פארדעם, און דערנאך זיין נזהר בטהרות זאלסט נישט מטמא זיין. א הארץ איז נאר נידון מספק, אבער אויב דו ווייסט קלאר אז ער האט זיך גע'טובל'ט און ער פירט זיך אויף ערליך און ער פירט זיך אויף ער איז קעירפול פון טומאה, ווייסטו זיכער אז מגע איז טהור. זעה מען ס'איז שייך אויף א ארבעטארער צו האבן אפילו א הכשר, יא מ'קען טאמער מ'גייט אים טובל'ן פריער איז עס שייך. מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז אין די בעיקערי איז געווען א גאר א חשוב'ע איד א בעקער א תלמיד חכם ער געהייסן ר' שמחה קאהן דער דער מנהל פון בית רחל אין קרית ישראל דאכטס מיר איז איז זיין זון אויך א געזונטער תלמיד חכם, אבער טאטע איז געווען גאר א גרויסער תלמיד חכם א ירא שמים רבם

אזוי איז געווען א פיש סטאר אין בארא פארק וואס האט געהאט א סיין אין די ווינדאו, אלע אידן האבן געוואשן נעגל וואסער, אלע אידן וואס ארבעטן האבן געוואשן נעגל וואסער. זייער שיין.
שיהיה העפי. זאגט מען אי הכא אויב אזוי אויב מען רעדט וועגן ארבעטארער וואס האבן זיך גע'טובל'ט, סיי פון נאמען ביי די פאל פון די ספר זאל מען אויך זאגן די הענט זענען ריין, וואס גייט מיך אן די די ארבעטארערס האבן נישט מורא די בעל הבית גייט קומען פלוצלינג, זיי האבן אליינס האבן זיך גע'טובל'ט זענען זיי נישט מטמא די טהרת פון מגעים וואס איז שייך מורא האבן זאגט די גמרא ביסט גערעכט ער טאקע איז קעירפול ער האט זיך טאקע גע'טובל'ט אבער איין עם הארץ מקפיד על מגע חברו די טראק דרייווערס טרעפן זיך ביי די רעסט עריע כאפט מען זיך ארום מען האגט זיך מען ווייזט די סחורה וואס ער האט דא ער ווייזט זיין סחורה מילא ער אליינס איז אפשר געווען קעירפול אבער זיין חבר וואס האט זיך נישט גע'טובל'ט איז מסתמא האט געטאטשט די טייערס ס'קען זיין ער האט עס מטמא געווען זאגט הגמ' יוכ אויב אזוי האבן דאס מורא וועגן די צווייטע אפילו ריישע נאמן עמו ח זאל מען אויך אזוי זאגן היות ער איז אוועק געפארן פאר די בעל טענות איז אוועק געפארן קען זיין די חברים פון די ארבעט טורות האבן עס טמא געמאכט פארוואס שטייט אין די ברייתא אז ס'איז טהור אמר רבא האט רבא געענטפערט סמך ט עמוד ב' ס'רעדט זיך בבהלוהם דרך הקלסיים די בעל באס קען אנקומען עני סעקאנד פון א סייד ראוד נישט ווי זיי עקספעקטן נישט פון די מעין ראוד אויב אזוי גייען זיי נישט זעהן ביז ער קומט אן ממש דארט ציטערן זיי, זיי לאזן נישט די חברים טאטשן, זיי ווייסן נישט ביי וואס ס'קען אנקומען, ער גייט שרייען, עי ווער האט דא געטאטשט? טאמער סע גייט זיין די די פרענדס גייען עס טאטשן, גייען זיי פארלירן זייערע דזשאב, ממילא גייט די די די די געטובלטע עם הארץ גייט נישט אינווייטן זיין חבר צו טאטשן. פרעגט מוהרא י, אויב אזוי טאמער מ'ציטערט מ'גייט קומען פון א סייד ראוד, סיי פון נאמען זאל מען אויך זאגן אז די טהרות זענען ריין, זאגט די גמרא כיוון דאמר להם היות די באבא סאל האט געזאגט לכי עטס גייטס ואני בא אחריכם סמכי דעתאי פארלאזט ער זיך מסתמא גייט די באבא סאל נישט קומען פון די קרומע וועג פראם די דירט ראוד ער גייט נאר קומען פון די גרויסע וועג ממילא איינמאל דער ארט די באבא סאל איז אוט אוו סייט האבן זיי נישט מורא און זיי לאזן זייער חברים טאטשן זיי פארברענגען מיט די חברים און ממילא דארף מען חושש זיין קען זיין ס'איז געווארן טמא קומט אויס כדי מטהר צו זיין טהרות פעלט אויס צוויי תנאים. נאמבער וואן, ס'זאל זיין די אפשען פון קומען פון א אונטערוועג, פון א קרומע וועג, פון א שארטקאט, סאדענלי, נאראן איז עקספעקטינג, ער זאל נישט עקספעקטן, ממילא איז דא די חזקה פון מערסעס, ער ציטערט ער גייט אנקומען, נאמבער טו, ער זאל זיי נישט זאגן פון ווען ער גייט קומען, פון ווי ער גייט קומען, ער גייט ער זאל ער זאל אויך נישט זאגן גייטס און איך העל ענק נאכקומען, ממילא ציטערן זיי א גאנצע צייט, קען זיין הי'ס גאנע שאו אפ. די משנה האט געלערנט די דין פון די גוי נאמבער וואן ער שלעפט די באקסעס פון די פעסער פון וויין און נאך צוויי פעלער, נאמבער טרי איז געווען המניח עובד ככבן בחניתו די איד לאזט איבער די גוי'שע ארבעטארער וואטשן זיין וויין סטאר, נאמבער טו איז געווען המניח יין בקרון או בספינה ער האט איבערגעלאזט זיין וויין אויפן שיף אדער אויפן וואגן, נאר ביי איטש פון דיע עקסטרע פעלער. האט די משנה געזאגט די זעלבע דין ווי די ערשטע פאל פון די משנה, אויב די איד האט נישט געזאגט פארן גוי אז ער פארט אוועק ווייט איז די וויין מיתה אפילו טאמער די איד איז צוריק געקומען נאך א לענגערע צייט, טאמער האט ער אים געזאגט אז ער גייט אוועק פאר א לאנגע צייט דעמאלטס איז דא די מחלוקת, לויט די תנא קמא דארף מען האבן צייט צו מאכן א דריל, דורך דרילן א לאך, אנפילן די לאך און עס סילען, און לויט רבי שמעון בן גמליאל איז געווען די גרעסערע שיעור כדי ס'זאל זיין אסור, מען דארף אראפ נעמען די גאנצע דעקל, מאכן א נייע דעקל, און סיל איט, באט פארוואס דארף מען האבן דריי מאל די זעלבע מחלוקת? זאגט די גמרא איך צריך איך דארף האבן אלע דריי, פארוואס? לאי תנא, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען די ערשטע פאל פון עובד ככבן וואס שלעפט די וויין באקסעס וואלט איך געזאגט דווקא דארטן איז די מיתה די וויין, אויב די איד האט נישט שולד פון ווייט ער פארט אוועק, די סבה ווייל די גוי טראכט ביי זיך דילמא עשה וכזלי קען זיין די איד גייט קומען פלוצלינג ענד זעהן ווי איך טאטש די וויין ממילא ציטערט ער צו טאטשן די וויין. אבל בקרן אויב איז ספינה ווען מען זיצט אויף א וואגן אדער אויף א שיף איינער דער מפליג לא לספינתי' קען זיין דער גוי טראכט ער גייט נישט אנקומען אזוי שנעל איך פאר דאך אוועק איך בין א תג אהער אויף אים ווי אזוי קען ער מיר כאפן ועובד מעט די בויע ער גייט מנסך זיין די וויין האט די משנה געזאגט טאמער איז אויף אזא פאל אויב די איד האט נישט געזאגט אז ער גייט זיין אוועק ער גייט זיין ווייט אוועק גייט די גוי מורא האבן מנסך צו זיין קען מען עס טרינקען רואיגערהייט ווייל ואי תנא בקרן אויב איז ספינה וואלט ווען איך וואלט נאר געלערנט אין פעלער פון א וואגן אדער א שיף וואלט איך געזאגט דווקא דארט ווען דו גייט עס ארבעטן די וויין איז מיטב האבן דיר דארטן נישט געזאגט ווי ער גייט משום די סבה דילמא אסור באורחא אחריתא קען זיין ער קומט אין א צווייטע ראוד וקוה אגידה וכז לי ער וועט שטיין דארטן אויפן וואנט ער וועט קוקן מיט א ביינאקולערס ער וועט מיך וואטשן ער וועט זען ווי איך פאטש קירום גיי איך פארלירן מיין דזשאב אויב לויפט געווארן בחניתות ווען די גוי שטייט אין די סטאר. איינער, אחד לא לבבי ועובד כל דבויי, דער גוי קען צושפארן די טיר און זאגן, אה, כ'בין געווען אין ביסקיסע, ער האט א וועג וואס ער קען טון און די באבאס זאלן נישט קענען פאנישן דערויף, אויב אזוי קען זיין מ'זאל דארפן חושד זיין ווייל ער קען זאגן כ'האב צוגעשפארט די טיר ווייל כ'האב געדארפט עפעס ארלעדיגן, כמשמע לן זאגט מען די טענה הערט, לאט מיך די טענה הערן אז די וויין איז מותר ביי אלע דריי פעלער. סאו זעהן מיר דא א יסוד וואס ער האט געקענט טון צו צושפארן די טיר, דאס אליינס אז ער האט געקענט איז נישט גענוג צו אסר'ן די וויין. טאמער איז די באבא ס אנגעקומען און די טיר איז געווען פארשפארט, דאן האט מען א פראבלעם און מען דארף מחמיר זיין, אבער די פאקט אז די גוי האט געקענט פארשפארן, אזוי ווייט האט מען נישט מורא. ס'איז דא א סימן לשאלה לגבי דין היחיד. לאמיר זאגן ווען איינער איז אין א עלעוועיטאר, א מאן און א פרוי, בדרך כלל איז מען נישט. זאגט מען עס נישטא קיין איסור יחוד, פארוואס ווייל עס איז נישט פארשפארט פאר א לאנגע צייט, אפילו עס זאל ארויפגיין אין א מאנהעטן בילדינג אסאך שטאקן, לכאורה נישט קיין פראבלעם, ווייל עניבאדי קען פושן א קנעפל און עס זאל סטאפן אט עני פלאר וויטאוט דו זאלסט וויסן, איז נישט קיין פראבלעם פאר יחוד, די עקספרעס עלעוועיטערס ביי די הונדערט שטאקיגע בילדינגס וואס עס קען נעמען דריי פיר מינוט קען זיין א ריעל פראבלעם, אבער די לאקאל עלעוועיטערס פון די לאקאל בילדינגס, סינס נישטא קיין עקספרעס און עניבאדי קען עס אויפמאכן, אויב איז.
און דארט זאגסטו בארט די עלוועיטערס אין בארא פארק זענען עלטער ווי ווי די ווי די מענטשן וואס פארן ארויף, אויב מען שוין רעדן, און ממילא יא סתם אזוי ס'קען נעמען פֿינף מינוט ביז ס'פארט ארויף עניוועי, חוץ פון דעם ווייל דער דארט איז דא די היתר ווייל עניבאדי קען פושן די קנעפל און ס'וועט סטאפן ביי די נעקסטע פלאר, אבער ס'איז דא א וועג וויאזוי מען קען יא סטאפן די עלעוועיטער, ווען די מאכסט עס אויף אינמיטן א פלאר איט ביי דיפאלט איט איט לייק לייק סטאפס אזוי ווי א סירקוט ברעיקער ס'פריזט, און ווילאנג די מאכסט נישט צוריק צו די טירן האסט גייט עס זיך נישט ריקן. סאו אויב איז לכאורה וואלט מען געדארפט מורא האבן ווייל מען קען אזוי טון זאל זיין א שאלה פון יחוד אויף דעם איז די ענפער אזוי ווי מ'זעט דא אין די גמרא קענען מען קען אזוי טון איז נישט גענוג צו אסר'ן טאמער ס'איז געווען אזא שאלה און קען זיין מ'וואלט געדארפט אסר'ן אבער די גמרא זאגט שוין וועגן יחוד אסר'ט מען נישט א פרוי על בעלה וועגן וועגן אזא סארט חשש ס'דארף זיין עפעס מער פון דעם אבער טאמער למעשה האט אזוי געטון איז טאקע אסור צו יחיד וואלט געווען א פראבלעם, אבער וואס ער קען טון וואלט נישט געווען קיין שאלה אויף אזא סארט פראבלעם. מען פארלאזט זיך אסאך אויף קעמערעס, אמת, מען פארלאזט זיך זייער אויף די עלעוועיטערס, די מאדערן עלעוועיטערס האבן אלע קעמערעס, יא. יעצט איינער וואס האט א טיר צו זיין הויז, די טיר פון די הויז איז אפן צו די רשות הרבים, ער וויל דורך דעם זיך ראטעווען פון יחיד, קענסטו אויך זאגן ער קען צושפארן די טיר ענד געט אינטו טראבל, קענען צושפארן איז נישט קיין קשיא, נישט קיין פראבלעם, די פאקט אז מ'קען, זעהט מען דא אין די גמרא, דעט וואלנט בי ענאף א ריזען אז ס'זאל זיין אסור, די פאקט אז יעצט איז די טיר אפען און מ'קען אריין וואקן, דעטס גאר ענאף, אפילו אויב ער האט די אפשען, ער קען צושפארן די טיר. נאו, די תנא קמא, די חכמים, ווי מ'רופט עס אן, רבי שמעון בן גמליאל האבן געהאט מחלוקת אין די משנה, ווי לאנג איז די זמן צו אסר'ן די חביות וואס מ'האט געלאזט ביי די גוי, ער האט אים געזאגט אז ער גייט אוועק פארן פאר א לאנגע צייט, ווי לאנג איז די לאנגע צייט וואס ס'זאל זיין אסור? לויט די חמ א האט מען געשמועסט טארף זיין ישתום מיינט ער גייט מאכן א לאך, ויסתום ער גייט עס סילען, ויגוב ס'גייט ווערן פארטריקענט, יא א קליינע לאך, הי פילס איט אפ ענד הי סילס איט, דעטס ענאף טיים אז ס'זאל ווערן אסור. רבי שמעון בן גמליאל האט מיקל געווען, געזאגט דאס אליינס וואלט נאכנישט געווען אסור, נאר וואס דען, דארפסט אראפנעמען די גאנצע קאווער, מאכן א נייע קאווער און נאכדעם דאס צילן ס'זאל ווערן פארטריקענט, דאס איז א לאנגע שיעור, דאן מוז ער דערוויילן זיין נושא. אמר רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, מחלוקת, די מחלוקת איז דווקא בשל סיד, ווען די די שטאפער איז געמאכט פון קארלעך, די חכמים האלטן מ'דארף מורא האבן קען זיין ער האט געמאכט א לאך אין די שטאפער און ער האט עס צוריק פארמאכט און די סיד איז פריער געווען ווייס ס'איז יעצט ווייס, אויב אזוי קיין מען נישט באמערקן צווישן די אלטע קאלעך און די נייע קאלעך וואס איז יעצט געווארן פארטריקענט, און ממילא דארף מען מורא האבן. רבי שמעון בן גמליאל האלט, אסאך מאל קען מען זען אפילו ביי סיד קען מען אויך זען וואס איז פריש און וואס איז ניי, דו קוקסט אויף א ירושלימ'ער בילדינג, זעט אלע שטאקן וואס מען האט צוגעבויט אפאר יאר שפעטער, יו קענט קאמפעיר די קאלערס, סאו אלטע סיד מיט נייע סיד גייט מען קענען זען א חילוק, ממילא ציטערט די גוי דאס צו טון, ער גייט נישט מנסך זיין, נאר טאמער מען האט א לאנגע לאנגע צייט און גענוג צייט צו קענען טשעינדזשן די גאנצע שטאפער, וואס דעמאלס איז נישטא די חילוק, די קאנטראסט, צווישן די צוויי קאלערס. אבל בשל טיט, ווען מ'רעדט וועגן טיט, סעמענט אדער אספאלט, דברי הכל קען עפ יעדע איינער מודה זיין די וויין גייט נאר זיין אסור כדי שיפתח ער זאל אויפמאכן די גאנצע דעקל, ויגף ער זאל מאכן א נייע וויסיגע וואס וועט ווערן פארטריקנט. פארוואס? ווייל די סעמענט אפילו פון איין טאג איז זייער דארק, אפילו ס'איז שוין פארטריקנט, פרישע סעמענט איז פארטריקנט, ס'ווערט נאר לייטער און ווייסער נאך א טאג אדער צוויי אדער דריי, קומט נאך צו א גרויסע חילוק צווישן פרישע סעמענט צו אלט טעסטעמענט און ממילא אפילו די חכמים גייען מודה זיין אז עס איז גענוג א לענגערע שיעור ביז עס וועט זיין אסור. סעמענט זעט מען אזוי ביי אספאלט זעט מען אזוי, טאמער עס איז פריש איז עס איין קאליר טאמער עס איז אביסל עלטער איז עס א צווייטע קאליר. מה שאין קיין סיד אדער ווייסע פעינט קען מען נישט זען אזוי גוט דארף מען זיין מער קערפול איז די שיעור א קערצערע. אבער די מנהג ישראל איז שוין פון לאנג פון דורי דורות אז טאמער עס איז נאך נאס די פעינט די סיד דארף מען אלעמאל טשעקן ווייל עס איז זייער מעגליך די צעטל וואס שטייט וועט פעינט איז נאך פון נעכטן דארפסט מאכן זיכער אז ס'איז נישט פון נעכטענס נאך פון היינט, עס איז טאקע נאס זאל בלייבן א פינגער פרינט, עקספעשעלי ביי סעמענט לייגט מען אריין די פיס אין די קארנערס דזשאסט טו מעיק שור, טאמער ס'איז אביסל נאס זאל מען וויסן אז ס'איז טאקע נאס. זאגט די גמרא מאי ספיקא, איך האב דיר פרעגן א קשיא פון א ברייתא, אונז האבן געלערנט אין די ברייתא אמר רבי שמעון בן גמליאל לחכמים, די חכמים האבן, דער רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט צו די חכמים, פארוואס האט עטץ מורא, דער גוי גייט מאכן א לאך אין די שטאפע און מאכן נוסח היין, ולא שיתימוי, ווען ער מאכט דער לאך, און נאכדעם סיעלט עס, און ניכר קען מען זעהן די פילינג ביי מלמעלה, סיי פראם די אוטער, אן טאפ די קאלער וועט מען זעהן א חילוק, און ביי מלמטה סיי פון די אינסייד חלק, אויב די איד גייט קוקן פון אויבן גייט ער זעהן ס'דא א חילוק צווישן די קאלער פון די סיעל די פרישע וואס די האסט יעצט געמאכט טו די רעסט, ער גייט אויפמאכן די דעקל ער גייט עס אראפ נעמען גייט ער זעהן ס'דא א פילינג דא, מ'גייט קענען זעהן א חילוק, אויב אזוי גייט די גוי מורא האבן. צו צו מאכן א טשעינדזש צו מנסך יין זיין, סאו נאכדעם וואס ער פילט אן די לאך גייט ער גאר סמוד'ן טאקע פון אויבן, אבער ער קען עס נאר טון פון אויבן, אינסייד זיין האנט האט נישט קיין עקסעס צו קענען סמוד'ן, סאו גייט מען קענען זען, אבער ער קען נישט טון די אינסייד חלק, אויב אזוי דערס נאטינג טו ווארי אבאוט, קומט אויס די אינסייד חלק גייט דער גוי ציטערן צו טוהן, ווייל מען גייט אים פאקן ביי די עבירה אז ער האט אפגעפאטשקעט מיט די ווייב. איז אי אמר ר' שלמה בשל ת ת מחלוקת, אויב די גייסט זאגן מען רעדט וועגן סעמענט, היינו דער תנא, פארשטיי איך וואס רבי שמעון בן גמליאל זאגט צו די חכמים, שיטי מוה ניכר בין מלמעלה ובין מלמטה, ווייל ווען די לייגסט נייע סעמענט קען מען עס זעהן פון ביידע זייטן, סיי פראם די אוטסייד, ווייל מען קען זעהן א דיפרענט קאלער, און סיי פון די אינסייד, ווייל מען קען עס נישט אויסגלייכן. אבער אלו היא אמרות בשל סוד מחלוקת אז די מחלוקת איז אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט ווען מען שמירט עס אפ מיט קאלעך בשלו מלמטה ידיעה ביסטו טאקע גערעכט מען קען נישט אויסמאלן די אינסייד חלק ווייל די האסט נישט קיין עקסעס אבער אלו למעלה הוא לא ידיעה פון אוטסייד קען מען דאך נישט זעהן נייע סוד זעהט אויס אזוי ווי אלטע סוד אלא מאי זעהסטו אז מען האט חושש געווען אפילו ביי סעמענט אז ער גייט מאכן א לאך און ער גייט עס אנפילן אפילו בעתיד. ענפערט די גמרא די חכמים רעדן באמת נאר ביי א פאל פון סוד פון קארליך. נאר וואס דען רבי שמעון בן גמליאל היד לא ידע מאי כאמרי רבנן. רבי שמעון בן גמליאל איז נישט געווען קלאהר אין שיטת רבנן. ער איז געווען מסופק וואסערע סארט שטאפער רעדט מען דא וועגן אז מען האט מורא טאמער דער גוי האט געגראבן א לאך. ממילא האט ער אינקלודעד ביידע פאסיביליטיס ביידע אפשענס. והא ריק אמר לי, אזוי זאגט ער צו די חכמים. אי שלתית קא אמריסא, אי בשלתית קא אמריסא, אויב עטס זאגטס ענק ווערטס פסק אז מען רעדט וועגן סעמענט, איז זיכער עטס זענטס נישט גערעכט ווייל שיטים מויל ניכר ביינמאל מעלה און ביינמאל מטה, ביי סעמענט קען מען זעהן א טשעינדזש אין קאלערס סיי פון אינסייד און סיי פון אוטסייד, ואי בשלתית קא אמריסא, אויב עטס רעדטס וועגן קאלעך, נעה דלמעלה לא ידיע, אין הכי נמי, אוטסייד גייט מען טאקע נישט באמערקן קיין חילוק ווייל ס'גייט אויסזעהן די אלטע מיט די נייע די זעלבע, אבער למטה, סינס יו דאונט האוו עקסעס, מי יודע וועט מען קענען זעהן, אויב אזוי איז דאס נישט גענוג א שיעור צו קענען אסר'ן די וויין. וואס גייען די חכמים ענטפערן, ורבנן, כיוון דלמעלה לא ידיעה, היות די חכמים, אזוי האבן געשמועסט די חכמים, ווייסן אז לגבי די סיד קען מען נישט זעהן קיין חילוק, לא מסיק א דעתאי דהפיך וחזו ליה, פאלט אים נישט איין אז די איד גייט אויפמאכן די דעקל צו טשעקן טאמער ער האט געפאטשקעט אדער נישט, ביי סנעפל איז דא די די קען מען געווינען עפעס אדער א גוטע דזשאוק און די דעקל מאכט מען אויף די דעקל אבער סתם אזוי אין א פאס פון וויין דער איז נאו ריזען די איד זאל חושש זיין קען זיין סאיז עפעס אנדערש אינדרויסן נוצט זיך אויס די זעלבע אי נאמר אדער קען זיין זימנען די חלום אמאל גייט עס אפילו אינסייד אויך סקען זיך מאכן אמאל וואן אוט אוו א מיליאן און סהאט זיין ממש סמאל האט אריינגעלייגט די עקזעקט אמאונט אויב אזוי גייט ער נישט באמערקן גייט ער נישט זען קיין חילוק אין די אין די קאלערינג. אמר רבא, זאגט רבא, הלכה למעשה, הלכה'דיג רבי שמעון בן גמליאל, מ'האט נישט מורא פאר א קליינע לאך, פארוואס? ווייל הויל איז סנן סתום מקבוצי, די לעצטע חלק פון די משנה האט מען געלערנט אזוי ווי א סתם משנה, אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל, דהיינו, די תנאנעס האבן געלערנט אין די ספר פון די משנה, היה אוכל על השולחן עמו, ער זיצט און ער עסט א סעודה מיט די גוי, והניח לאגן על השולחן, ער האט געלייגט, ס'מיינט דארטן וויין פלעשער אויפן טיש, לאגן על הדלבקי, פעסער אויף די ברעיק פראנט, ונניח ער האט אים איבערגעלאזט דארטן אליינס, ויצא און דער איד איז ארויסגעגאנגען פון די שטוב, איז די הלכה האבן מיר געשמועסט, מה שעל השולחן אסור, וואטעווער איז אויפן טיש אליינס איז אסור, און מה שעל הדלבקי וואס איז אויף די ברעיק פראנט איז מותר. יעצט וועם אמר לויט האבן די איד זאגט פארן גוי פאר ער גייט ארויס, הווי מזויג ושויסע, סערוו יור סעלף, פיל איט אפ רעגולער, אף שעל הדלבקי אסור, אפילו וואס איז אויף די ברעיק פראנט איז אויכעט אסור, פארוואס? ווייל ער האט אים געזאגט יעקשט שווערטער האט אים פירט ער זיך אינדערהיים, חבית פסיכות איז אסור אפילו אויב די איד איז ארויס פאר א ספליט סעקאנד. די אפענע פעסטער איז א פראבלעם אפילו פאר א ספליט סעקאנד. סתימות מותרות כדי שיפתח ויגיף וסיגוף. די אפענע פלעשער דארף זיין גענוג לאנג, די פארמאכטע פלעשער דארף זיין גענוג לאנג אז ער זאל עס קענען אויפמאכן, מאכן א נייע דעקל און סילען. סא די לעצטע פאל ווילסטו דאך שיטת רבי שמעון בן גמליאל, מען ברענגט בכלל נישט צו די תנא קמא. אויב אזוי אונז האבן א כלל ווען ס'דא א מחלוקת ואחר כך סתם. דאס מיינט אז רבינו הקדוש טשוז דיס וועי, ס'איז געווען א מחלוקת, רבינו האט געטוישט, רבינו הקדוש האט געטשוזט די לעצטע די וועג וואס ער שרייבט יעצט ווי א סתם משנה, אין אונזער פאל דא איז רבי שמעון בן גמליאל, זעה מיר אזוי איז די הלכה. פרעגט הגמרא פשיטא, אוודאי ס'איז א כלל אין גאנץ שס, סתם ואחר כך מחלוקת, מחלוקת ואחר כך סתם, איז א הלכה אזוי ווי די סתם, וואס האט דא רבא מחדש געווען? סדבורא מאי דתימה, איך וואלט געוואלט מיינען כולו רבי שמעון בן גמליאל קטונא לו. ס'נאך, די לעצטע פאל איז א המשך פון רבי שמעון בן גמליאל'ס שיטה, נישט אז דער רבי'ן הקדוש האט אזוי אנגענומען, נאר רבי שמעון בן גמליאל איז סטיל סעיאינג היז שיטה, ס'איז נישט קיין סתם משנה, נאר וואס ענס איז שיטת רבי שמעון בן גמליאל, אויב אזוי איז נישטא קיין ראיה פון די מחלוקת ואח כ סתם ווייל ס'איז אלץ א חלק פון רבי שמעון בן גמליאל'ס דרשה, כה משמע לן לאט מיך רובא הערן, ניין, די ספר פון די משנה איז באמת א סתם משנה, ממילא פסק'נט מען אזוי הלכה למעשה. פרעגט די גמרא וכי מאחד דקיימא לן כבוס ה' אויב מען פסק'נט אזוי ווי דער רבי שמעון בן גמליאל לא לחי שלישתי' מען האט נישט מורא פון א קליינע לאך און מען האט עס אנגעפילט והלכתא כבוסא דרבי אלעזר סאו אויך אונז פסק'ן אויך הלכה למעשה אזוי ווי מען האט געלערנט אויבן מען האט שוין געזען אזוי ווי רבי אלעזר לא חי שלישי' האט נישט מורא אפילו ביי איין זיגל אין אדער ווארדס דף ל' עמוד א' עמוד א' האבן מיר געהאט א מחלוקת רבי אלעזר און די חכמים אין א ברייתא וואס הייסט א סיעלד בארעל איז גענוג איין חותם אדער ס'פעלט אויס צוויי סא די גמרא דארט זאגט אז די הלכה איז אזוי ווי רבי אליעזר וואס זאגט אז עס איז גענוג איין חותם. אויב אזוי הוא אידנא מאי טעמא לא מסמינן חמרא ביד עובדי כוכבים, אויב עס איז גענוג איין סיעל און מען געט אויך אסאך א לענגערע צייט אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל אז עס זאל ווערן האסר, פארוואס לאזט מען נישט קיין פארמאכטע פלעשער ביי א גוי? די סתימת המגיפה איז אזוי ווי איין, די סיעל בארל איז אזוי ווי איין סיעל, די הלכה איז אזוי ווי רבי אליעזר און איין סיעל איז גענוג, אויב אזוי פארוואס האט מען מורא? ס'איז די גמרא מ'האט מורא פאר עפעס אנדערש משום שייכי, ס'דא א קליינע לאך וואס מ'מאכט אין די פעסער, טאקע א דקות'דיגע לאך, אז די שמעק זאל ארויסקומען און ס'זאל שמעקן, ס'זאל אויסלופטערן די שטוב, האב איך מורא קען זיין ער גייט אריינלייגן א סטרא דורך די לאך און ממילא גייט עס אנשמעקן די גאנצע הויז און אזוי גייט ער מנסך זיין, היינטיגע צייטן טוט מען אויך אזוי, מ'לייגט עס ווייל די וויין ווען ס'פערמעיט פערמענטס, קאכט עס, ממש באבלט, און א זאך וואס קאכט עקספענדס, אויב אזוי כדי ס'זאל נישט פלאצן מאכט מען א פיצי לאך, איינער האט דערציילט ער האט געמאכט ער האט געטרייט צו מאכן אייגענע וויין, ער האט געוואלט זיכער מאכן ס'גייט גארנישט ארויס ס'זאל זיין גוט גוט גוט געסיעלט, ער האט עס געסיעלט פון אלע זייטן, ענד שור אינאף א פיו דעיס לעיטער האט עס אינגאנצן געפלאצט, ער האט געטראפן די וויין אויפן ווענט, פארוואס? ווייל ס'קאכט זיך אויס, ס'מוז ארויסקומען, ס'ווי יעדער וואס עפעס צולייגן, העלפ מי אוט. כ'האב גוט געזאגט? אקעי, כ'האב א הסכמה פון א פראפעשענעל וויין מעיקער. די נעקסטע איז. נו? ער זאגט אפילו ווען ווען ס'האט יא א לאך, די מאסקא טרויבן האבן זייער אסאך צוקער, ממילא קען עס פלאצן אפילו מיט א קליינע לאך.

דער וואס ברענגט די וויין געווענליך צאלט פאר די סידור, דזשאסט סעינג. אמר רב, זונה אובדת ככבן, טאמער ס'איז געווען א פרוי א בעלת עבירה, א גויטע וואס טוט עבירות מיט אידישע מענער, וישראל מסיבין אצלה, און אידן זיצן דארטן צוזאמען מיט איר, און מען טרינקט דארטן וויין, דארף מען חושש זיין וועגן יין נסך אדער נישט? זאגט די הלכה, זאגט די גמרא, חמרא שרע, דער וויין איז מותר, מען האט נישט מורא די גויטע האט געפאטשקעט אים. פארוואס? ווייל נע די תוקף פון די יצרי דעבירה, אין הכא נמי די אידישע מענער האבן א תאווה פון זנות, עס האט נאך צוזאמגעקומען מיט אזוינע, אבער יצרי די יין עסך, עיין עמוד א', לא תוקף לי, די תאווה פון יין עסך, דאס קענען זיי זיך קאנטראלן, גייען זיי נישט לאזן די אידישע פרוי זאל, די גוי'אישע פרוי זאל פאטשקענען. טאמער איז אבער פארקערט, זוינע ישראליות א אידישע פרוי וואו אויף די כוכבים איז סיבן און גוי'אישע מענער ארום איר, חמרא אסור, דעמאלס דארף מען יא האבן מורא האבן פאר די יין עסך, מאי טעמא, הואיל וזילה עלי' היות די פרוי האט זיך מפקיר געווען לזנות פאר זיי, קוקן זיי אראפ אויף איר, זיי לאכן פון איר, וואס רייע גערירער, גייט זי נישט האבן די גאטס צו סטאפן פון יין און פון מנסך זיין די וויין, אויב אזוי איז די וויין אסור אלץ יין און נסך. אין די פרשה לגבי די עובד עבודה זרה, שטייט אין פסוק וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחוה להם, לשמש, לירח, או לכל צבא השמים אשר לא צוויתם, נאו, דער רמב ם שרייבט, די טעות פון די ארידזשינעל עובדי עבודה זרה איז געווען, זיי האבן געגלייבט אין די אייבערשטער, נאר זיי האבן געזאגט די מזלות, די זון, די לבנה זענען אפיסעס פון די אייבערשטער'ס ארמי, זיי זענען שמשים פון די אייבערשטער, אויב אזוי קומט אז מען זאל זיי מכבד זיין. אבער לכאורה קען זיין זיי זענען גערעכט, ניין דאס זענען, א גאווערנער איז מען אויך מכבד, רייט? אפילו ער איז נישט דער פרעזידענט, סאו די להבדיל בין אלף אלפי הבדלות, די שמשים פונעם אייבערשטן זענען אויך חשוב'ע זאכן, ער איז א שר, שרו של מלך איז כמלך, וואלט מען אים געדארפט מכבד זיין. שרייבט די אגרא דקלה, אין פראנט פון די קעניג טאר מען נישט מכבד זיין שר, דאס איז די גרעסטע חוצפה. מכבד זיין א לאוער לעוועל אין פראנט פון א העכערע לעוועל, מכבד זיין א קעפטן אין פראנט פון א דזשענעראל, איז א בושה. און היות די אייבערשטער איז מלא כל הארץ כבודו, פאסט נישט מען זאל מכבד זיין שריו ועבדיו אין פראנט פון אים. אבער לכאורה איז שווער אונז זעהן מיר למעשה אין בית מדרש קושט מען די ספר תורה, די תפילין, מזוזות, ציצית, פלענטי מצוות וואס די אייבערשטער האט געגעבן, פארוואס זאגט מען נישט דארטן עה ביסט מכבד די אייבערשטער איז דא מען טאר נישט קושן קיין אנדערע הייליגע זאכן, מן הסתם איז דא א יוצא מן הכלל, ווען מעג מען מכבד זיין די עבד המלך? ווען דאס איז על פי רצונו, ווען דער קעניג זאגט איך וויל דו זאלסט מכבד זיין מיין עבד, איך וויל זאלסט מכבד זיין מיין אפיציר, ווען דו טוסט אזוי האט ער הנאה ווייל דו פאלגסט אים. סאו די אלע זאכן וויל די אייבערשטער מען זאל זיי מכבד זיין, ביסטו מקיים ביי ציצית, ביי מזוזה, ביי ספר תורה, ביסטו מקיים א מצוה ווי דעם. שטימט זייער גוט די פסוק דא אבער. מען זאל זיך נישט ביקן לשמש ולירח ולכל צבא השמים, פארוואס? שטייט אין תורה נאך אפאר ווערטער, אשר לא ציוויתי, איך האב דיר נישט געהייסן, ווען איך וואלט דיך געהייסן וואלסטו געמעגט, זינט איך האב דיך נישט געהייסן זאלסטו עס נישט טון, די אייבערשטער האט נישט אזוי געהייסן, ממילא איז די עבירה פון עבודה זרה זייער גרויס, אשר לא ציוויתי, אן דעט נאוט, האוו א וואנדערפול איווענינג ענד טענק יו פאר ליסענינג.